U da kollox fl-2017 għandi raġun? 2016. 2016. Ġara ħafna 2016, 2017 kienet kienet sena diffiċli ħafna. Kienet eh, eh, eh,
kienet sena turbolenti għal pajjiż biex la sar sfreġu mir-Repubblika. U fl-istess ħin inti għaddejja minn sfidi personali enormi. Għasajt niftakar, għasajt niftakar, yes.
Meta taħseb dwar dak il-perjodu, x'emozzjonijiet jitnisslu fik?
L-ewwel nett apprezzament qawwi tal-fatt li għaddejt minnha. Thankfully ħriġt tajjeb. Jiġifieri dak l-ewwel, dak l-ewwel kien perjodu diffiċli ħafna. U hemmhekk fil-fatt illi Jien u Daphne ferra sirna ħbieb. Għax Daphne, avvolja kienet xi ħadd li hekk bħalma għedtlek qabel, iċċempilli fuq stejjer 'l hemm u 'l hawn, ma kienx hemm ħbiberija, jien kont qed inżomm lura. Ara kemm ara kemm ara x'impatt għandu il-ħidma kollha li ssir biex tiżola u tiddiskredita ġurnalist. Għax minn hemm kont ġejja jien. Imbagħad.
Inti għalhekk ġirba inti għalhekk Ma kontx ittiha biex ta' wisq. Mhux ma kontx ittiha wisq. Ma sejniex bib għax.
Ma kellek f'moħħok dan il-mit ta' Daphne li. Meta tiltaqa' ma' xi ħadd, meta tiltaqa' ma' xi ħadd. L-ewwel l-impressjoni li għandha xi ħadd mhux dak li smajt fuqu jew fuqha. Kien hemm konverżazzjonijiet, ġifieri mhux jiena mhux ħanħalli ħadd li nibblokka lil xi ħadd għax. It was a, a functional work relation. Umbat meta, meta ehm, jina xina għafodda l-partit maħabba li xina poġġejt fuq Facebook speċi ħabibi u għek speċi isma jek musa nkellimkom għax għaddi għam periodu għaxej diffiċli. U jħadet interess għawi. U kienet, jisiri, sitt xur, tmin xur. Darba fil-ġimgħa tibgħatli messaġġ, Caroline, do you need anything? Are you okay? If you just want somebody to talk to, I'm here, I can come, tell me. Darba fil-ġimgħa kienet tibgħat li jien fil-minhom bejt ngħid imma dil-persuna laqas bibi, fimti, li kienu kienu ovvjament kien daqshekk regolari, baqgħet hemmhekk, sitt xhur minn baqgħet hemmhekk li fil minnhom. Qatt, kif bdejt inħossni speċi aħjar, qatt ma jistax ikun din mara ma. Qatt la Daphne, la come, la come home. U kif insertat, kif insertat, kien kont kien xi ġimgħa tiegħi wara l-aħħar treatment illi kont għamilt. U jiena kelli appuntament il-ġimgħa ta' wara biex imur għal tabib. U ċempi li tabib, għatla skuz, excuse me, tla, this is doctor, tla ma jmux il-test marru ħsina. Ċempel, qalli Kajla, qalli qed inċempilek qalli biex isserraħ moħħok. Qalli, qalli all good. U jien dak li kont dari lejha, kont edha, kont edha, il-kab zammejtek, saqajja ħasejtom ħajċedu, għax the relief you can't, you can't imagine, you know, tista go either way. Ma konċet nisana telefonata, ġifiri, dak il-ħin bat mal għajtek, u ħassejta ġit minn warajja. Qed ngħidlek, l-ewwel darba qed niltaqgħu wiċċ imbiċċ. L-ewwel darba qed niltaqgħu wiċċ imbiċċ. Żammitni minn hawn u minn hawn, dawritni u għannqitni. From that moment on, and a few months later she was killed, which is tremendous loss.